Nilqa' semiegħa kollha ta' Radju Malta għal edizzjoni oħra tal-programm Nitfa' Kultura. Qed noqorbu lejn jum San Valentino! Ekku! U San Valentino malien Ellul l-għaqda tal-Malti. Ekku! L-għaqda tal-Malti, jum San Valentino, dan x'ha? Iva, qegħdin fil-vela tal-imħabba dis-sena, ħa naqsmuha ma' kulħadd. Eħe, l-għaqda dis-sena se torganizza sessjoni ta' open mic, biex ngħidu hekk, hija xi ħaġa popolari ħafna barra minn Malta, xi ħaġa li konna milnija darba, naħseb kont stedintna u kol Fredrik, tiddistilla kien jisima, xi ħaġa li u kol hija l-qalb inizjamed eh, li hija l-entità li qed norganizzaw magħha din l-attività u għalhekk iddeċidejna li nagħmlu sitta sitta did-darba b'referenza ovvjament għal qalb li tħabbat Sitta sitta. U titlu,
tema, t-titlu tat-tema huwa proprju f'waqtu. Ekku. Sitta sitta.
Ekku, l-imħabba.
L-imħabba.
Allura, eżatt, din id-darba qed nagħmlu din is-sessjoni ta' open mic fejn nistiednu lin-nies li għandhom xi kitbiet marbutin mal-imħabba, poeżiji, proża, biex jiġu fil-ħmistax ta' Frar se nkunu qegħdin is-Sistina Wine and Co il-Gżira biex anki nieħdu ta' zambit flimkien u jiġu u jaqraw ix-xogħlijiet tagħhom marbutin mal-imħabba. Se jkollna wkoll sorpriża għal min jiġi mingħand Central Flower Shop, jiġifieri mhux se jiddejqu żgur. Lien, jekk hemm xi ħadd jinteressah jiġi ma' ma jafx jikteb jew ma jħoss il-kitba ġo fih, jixtri jattendi biss, jista' jagħmilha dan? Iva, iva, jista' jattendi wkoll u anki jekk forsi jkollu xi xi kitba li togħġbu ta' xi ħadd ieħor marbuta mal-imħabba anki jista' jiġi u jaqra lilha, jiġifieri hekk. Se tkun atmosfera rilassanti bejn il-ħbieb u nistiednu anki eħe anki forsi 'l min qatt ma ġie attività tal-għaqda jew ta' inizjamed jiġi u jieħu gost flimkien magħna. Qed issemmi l-għaqda, ejja nitkellmu fuq l-għaqda. Iva. Forsi hawn min għadu m'għamilx kuntatt mal-għaqda u jixtieq jagħmel, xi jrid jagħmel li. Sewwa.
Jista' jfittex tagħrif fuq l-għaqda anki fis-sit tagħna, jiġifieri www.għaqdatalmalti.org. U anki jista' jibgħatilna email fuq għaqdatalmalti@gmail.com u anki jistaqsina fuq Facebook isibna wkoll eh, fuq il-mezzi kollha mm. kważi Twitter, Instagram, ġifieri jista' jsibna minn hemmhekk u jieħu idea ta' x'namlu eh, u anki jista' jissieħeb magħna jiġifieri.
Biex intibda l-attività 6-6? Tajjeb, se tibda fis-seba' Ehm, nistidnu anki jeħel il-min ġej biex iżomm il-qari bej 7-8 minuti, ġifir imbagħad aħna nieħdu nota ta' min ikun se jaqra. Ehm, B'xejn, jiġifieri jistgħu jiġu u kif qed ngħidu hekk, jaqraw anki x-xogħlijiet tagħhom, nieħdu tazza nbid, għandna rigal ċkejken ukoll, jiġifieri nistiednu 'l kulħadd. Min jixtieq jaqsam ix-xogħol tiegħu waqt din l-attività jrid jafzakom minn qabel jew jiġi hemmhekk? Jista', jista' anki jibgħatilna email kif għedna imma jista' wkoll jiġi hemmhekk, jiġifieri se tkun atmosfera hekk rilassanti bejn il-ħbieb, jiġifieri m'għandux għax jiddejjaq li jiġi u jaqsam ix-xogħol tiegħu. Inti ħad tkun qed taqsam xi xogħol tiegħek dakinhar? Eh, naħseb, iva, għadni għadni qed nara ftit. Eh, Imija, probabbilment eħe, eh, nsibu xi ħaġa marbuta mal-imħabba u naqsmu. Għadek ma ktiftix.
Aktar xi ħaġa lesta biex ngħidlek il-verità. Imma eħe, eżatt, ġifieri Se tkun atmosfera hekk, allura nieħdu gost naqsmu x-xogħlijiet ma' xulxin. Hekk hu. Diġà għandkom idea ta' xi xogħlijiet li ħa jiġu ppreżentati?
Kif qed ngħidu, ħa norganizzawha bejn l-għaqda tal-Malti u Inizjamed, jiġifieri huma żewġ għaqdiet li hemm kittieba fihom bl-abbundanza biex ngħidu hekk, għalkemm kif qed ngħidu n-nies jiġu dakinhar u naqraw dak il-ħin, Nittamaw, eħe, ġifieri pereżempju Antoine Cassar min-naħa ta' Iniziamed li wkoll qed jgħinna fil-koordinazzjoni, nittamaw eħe li jaqra wkoll xi ħaġa minn tiegħu, jiġifieri, eżatt. Mela Leanne, il-ħin sar però għall-benefiċċju tas-semgħa tagħna min irid jattendi għal din l-attività sitta sitta, xi jrid jagħmel u fejn u l-ħin u kollox. Tajjeb, mela fil-ħmistax ta' Frar, Sistina Wine and Co fis-sebgħa ta' filgħaxija jiġi u jaqra x-xogħlijiet tiegħu marbutin mal-imħabba. Gleeanne, grazzi ħafna talli għal darba oħra kont qegħda hawn magħna. Grazzi ħafna. U b'hekk ġejna fi tmiem edizzjoni oħra tal-programm Nitfa' Kultura. L-appuntament tiegħi għal magħkom huwa proprju għal għada fl-istess ħin jiena Frederick Zammit insellmilkom.
Smajtu Nitfa' Kultura, ippreżentat minn Frederick Zammit.